Czech, Holland, Romania, Albanese. Yes, so I just dey, I dey, I dey fuck and dey go. Yes, so I dey fuck, dey go. Fuck is sweet, man. Everybody need to fuck. I dey fuck, man. Everybody.

so they come tell am say they give am two weeks me take pay the two thousand four if not he go go prison me i dey always i dey always dey truthful they no tell am the reason why he wan pay the money enoge was so very very angry so i come send am go give my person wey he sabi dey read dutch the woman no no no fit stop the woman come say

Yes. Eh? What? Eh? What? I know, I know your friend that go see fuck. You not concern me. All say wait can I fuck you say where? I go dey fuck am for your head. All say wait can I wait can I fuck you. You will dey very aggressive. You will dey abuse. You will dey abuse. You will dey aggressive. You be mad. What have, since we do this marriage, what have you done as a married man? Have you ever called me and said, my wife, what, what, what is the next plan? What you do is a fuck, eat, fuck, fuck.

you dey push dem make dem get out make dem get out na this kind man come say e no dey respect me na your fans dey make body dey catch you no worry if you you you you all leave this sars leave leave me and my children alone leave me and my children alone you are not worth to be a father you dey put aggressive for document for our body you dey put document aggressive for body you no get document you no fit work so you no fit work na if you come get document you fit come work. school you no fit go avo avo call me make you come go school you dey you dey use i dey carry children dey go school to dey chop aduru live your life and come and know the what men are doing in this dutch land na because of me jama even dey look you live your life and start working i be paying uta height i be paying uta height

work man see i go buy anything now i go use money take call person nothing wey you sabi fix nothing wey you sabi fix everything i dey use money dey fix am man dey with me for house you no sabi fix anything and you don want to know eh eh mm. this one know whether you get kiss

Kala, uh, let's come and take bath now. Ogbon Ogba was a where ya. You call my friend, I'll call your friend. Ogbon Ogbe Peter. Mommy. Mommy. Mommy. Mommy. Mommy. Yeah? I, I, I choose.

Oh, but when we are Jay, everything I do today now you teach me because you are you are idiot. Now make I wan teach You are more. i- yes, so you have to teach me more. I will use it to fight you, to beat you. Okay. Iya gboa ogboye kesa gana Hey, ọkàn depression ọ man, ọ eh, ọ re we are not depressing kama depressing na document document not dey you Wàhálà you are ni bàbá you are bàbá. lazy document not dey you are lazy.

everything no be quarrel your your your egg no let the children grow some more you dey receive call say as your document dey come you dey gbag am as your document dey come you dey gbag am mona stop tebe whatsapp and send a gift guys thank you for the gift as document dey come you dey gbag am na im make even when jama when jama boss lady make that video as i watch am na i tell am say honey no vex o truth to be told na true this woman talk forget forget na truth this woman talk e be like say this woman enter inside your body talk wetin dey happen na your fans dey make body dey catch you your fan wey dey support you with small small change dey make body dey catch you mama nora you no get fans you no get supporter you no get dey give you anything you no get anything fire no get my children it's okay for me hmm. man wey no reach to born you wan born you wan reach to marry you know

you no go to wife no no no nine nine nine you no go to wife you no go for children they can una ma who mother ko who mother mo quarrel dey so i say on the nba uh, i wan comot for house o pass the children pack the children no drop any of them o pack the children you go dey pull children comot for body. Hmm. you brought me when you brought me to bad life before i know you who know me who dey saga me because of you dey humiliate my mother you you you humiliate my children Because I have a lot to say, but I fit get my page. No worry, me I fit get my page. I have a lot to say. I go to do. I'll, I'll fuck you up. I'll, I'll fuck you up. Mm, I, no reason. Okay, no, no, no, no, no reason. But no reason. The bomb go marry me with four, ch- for with, with four children. Oh really? Oh really?